Sécher dass dat dat richtegt Spill ass? Jo, Alan Wake, deen zweeten Deel. 2010 koum säi Virgänger eraus, säitdeem ass et roueg ginn. Mee si mer zimlech secher dee Schwéngshond huet erem zougeschloen. Ok, let's do it.
A lass!
Et ass kee Spill. Et ass eng Story. D'Story vun Alan Wake zwee start 13 Joer nom Schluss vum éischten Deel. Genau sou wéi et 13 Joer gebraucht huet fir den zweeten Deel ze releasen. Zwee FBI-Agenten, den Alex Casey, gespillt vum Sam Lake perséinlech, an eng Hommage zu Max Payne an d'Saga Anderson, Een vun eise spillbare Protagonisten. Komme beim Cauldron Lake un, nodeems d'Läiche vu virun 13 Joer verschwonnene Persounen no an no erëm opdauchen. Net nëmmen dat, awer alleguer schéngen Opfer vu Ritualmorder vum sougenannte Cult of the Tree ginn ze sinn. Bei den Ermëttlunge gëtt hinnen awer och schnell kloer, dass hei iwwernatierlech Kräft hir Fanger mat am Spill hunn, ewéi de Sheriff vu Bright Falls, de Schauplaz vum Virgänger, schonn Virun hiren Aen spuerlos verschwënnt an déi lescht Läich als Monster erëm opersteet. Dat ass awer nach net alles. D'Awunner vu Bright Falls kennen d'Saga, kenne seng Famill, seng Vergaangenheet. Eng Vergaangenheet, déi net zu deem passt, u wat d'Saga sech erënnere kann. I'm sorry, who are you? Dem Saga seng Ermëttlunge féieren duerch Bright Falls an d'Ëmgéigend. Dozou gehéiert ënner anerem d'Valhalla Pflegeheim, dat sech elo am alen Haus um Séi befënnt, dat am éischten Deel schonn e Mëttelpunkt vun der Story war. Oder och No Watery an dem Vergnügungspark Coffee World. Hei deckt hatt och nach weider mysteriéis Widderspréch zu senger Vergaangenheet op. An ausserdeem féiert eis d'Spill zum scho genannte Cauldron Lake. E Séi, dee méi ass wéi nëmmen e Séi, en Ozean, eng Dier, e Portal zur Dark Place. Wärend dem Saga seng Ermëttlungen ëmmer weider ugedriwwe ginn, befënnt sech den Alan Wake an der Dark Place, eng surreal Dimensioun, déi sech stänneg verännert. Hei probéiert den Alan Wake nach ëmmer seng Fra ze fannen a gläichzäiteg dem Mister Scratch e Stréch duerch d'Rechnung ze maachen. An engem verdréiten New York, dat vun éiweger Donkelheet duerchzunn ass, begéint de Schrëftsteller bekannte Gesiichter ewéi dem Artie, dem Hausmeister aus Control oder awer och der fiktiver Romanversioun vum Alex Casey, esou wéi och dem Regisseur Thomas Zane. Op all Schrëtt an Trëtt schéngt de Scratch dem Alan Wake viraus ze sinn, an hie deet sech mat anere Gefaangenen zesummen a kënnt esou och mam Saga a Kontakt. Esou entsteet e Wettrennen géint de Scratch, woubäi net nëmmen hir eenzel Schicksäler, mee dat vun der ganzer Welt um Spill steet.
De Squatch ass awer och net déi eenzeg Entitéit, déi dem Elm am Wee steet. Do gëtt et nach de mysteriéisen Talkshow-Host Mister Dor. E Mann, dee schéngbar weder un d'Reegele vum Alan Wake sengem Manuskript gebonnen ass, nach un déi vun der Dark Place. Ob dësen awer wierklech eng antagonistesch Kraaft ass oder nach méi dohannert stécht, muss nach opgedeckt ginn. Ech sutz an engem Arbechtszëmmer an hun enger Story geschriwwen.
Clear! Clear!
Awer d'Agenten stongen virun engem eidele Raum. Et war keen Schrëftsteller do. Awer dës Story huet mech hei hibruecht. Huet mech niergens hibruecht. Ech si rëm zréck. Et ass e Loop. Ech hunn eng Story geschriwwen. An där Story sinn ech an d'Aarbechtszëmmer komm.
Anderson, wat ass dat nëmme fir komescht Spill, wou säi Spill mat eis spillt? Déi ganz Story, ech komm net drop kloer.
Mee wat ass wann et guer net em d'Story geet, mee em de Gameplay?
De Gameplay vun Alan Wake zwee huet e grousse Sprong gemaach. Action gëtt et zwar och nach, am Mëttelpunkt steet awer elo Survival Horror an Detektivaarbecht. Wärend een am Saga an der realer Welt investigéiert, sammelt een Hinweiser an Indizien, déi een selwer richteg zesummeschléisse muss fir d'Rätsel ze léisen. Ebenfalls huet d'Saga d'Fäegkeet, duerch Profiling schéngbar direkt an d'Gedanke vun anere versénken ze kënnen, fir esou d'Wourecht opzedecken. All dëst mécht een am Saga senger Mindplace, wat basically e Mindpalace ass an deem een all seng gesammelt Informatioune festhält. Spéiderhin kann een awer och nach entscheeden op een als Saga, oder als Ellen spille wëll. Als Ellen erforscht een déi surreal Dark Place, an amplaz vun der Detektivaarbecht geet et beim Alan Wake drëms, Inspiratiounen ze fanne fir d'Geschicht ëmzeschreiwen, déi hien do festhält. Esou kann een dann duerch verschidde Plot-Elementer de ganze Levelopbau veränneren, andeems den Alan d'Story einfach ëmschreift. Do hält et awer och nach net op. Duerch eng ganz bestëmmte Luucht, déi ee mat sech dréit, ka een op verschiddene Plazen aner Luuchten un oder ausknëpsen, wouduerch sech d'Weeër opdoen, déi virdrun net do waren, oder Dieren op aner Plaze féiere kënnen, wéi virdrun. Kämpfen ass natierlech weiderhin e wichtegen Deel vum Spill, an esou muss ee mam Ellen ewéi mam Saga géint déi sougenannten Taken kämpfen, Schattenwesen, Persounen, déi vun der Dark Presence possessed gi sinn. Dozou straalt een dës erëm mat der Täscheluucht un, fir se ze schwächen, éier een se mat Bläi voll pompt. Opgepasst awer, well Ressourcë si rar, a méi ewéi nëmmen eemol muss ee sech puermol iwwerleeën, ob een an eng direkt Konfrontatioun wëll, oder sech léiwer zeréckzéie sollt. Fir allen zwee ginn et awer änlech wéi a Resnet Evil Save Rooms, an deenen een eng Verschnaufpaus maache kann a säi Spill späichere kann. Dat geschitt hei awer ironescherweis net iwwert eng Schreifmaschinn, mee an deem een e Becher Kaffi drénkt.
Ahh, endlech! Ech hat geduet, ech packen et net méi. Ahh, waart, waart. Nee. Come on, hei muss nach eng sinn. Flash Grenades, wat vergiessen ech ëmmer déi ze benotzen. Come on, come on. Nee, nee. Nee, putain, hunn ech schonn erëm keng Tëntebänner méi.
An? Wéi leeft et?
What the fuck?
Henderson. Iergendwéi erënnert mech dat heite Spill nach u ganz aner Spiller. An domadder mengen ech net nëmmen den éischten Alan Wake.
Wat wëlls de domat soen? Et kënnt mer iergendwéi sou vir, wéi wann d'Spill sech net nëmme ganz staark u Resident Evil inspiréiert. Seet der de Fall vu Silent Hill nach eppes?
Wéi schonn erwäänt huet d'Spill zwee verschidde Spillwelten. Do hätte mir emol déi real Welt, an där ee mam Saga duerch ofgeleeën Dierfer am pazifeschen Nordwesten vun den USA zitt. Eng un Twin Peaks ugehauchten Detektivgeschicht mat Mystery-Horror-Elementer, an där Fiktioun a Realitéit sech oft iwwerschneiden an net ëmmer kloer ass, wat elo stëmmt a wat net. Och wann d'Arealer, an deenen ee sech gréisstendeels fräi beweege kann, zimmlech grouss sinn, fillen sech dës trotzdeem beklemmend un, well een ni weess, wat am nächsten Eck op ee waart. Mol sinn et Rätsel oder nei Hinweiser, fir déi et sech lount, abseits vun der Story ze erkunden. Aner Kéiere sinn et awer Téiken, déi nëmmen drop waarden, een ze iwwerwältegen. Mam Ellen awer befënnt ee sech an enger vill méi verzerrter Spillwelt mat bluddegen Horror-Aspekter, déi sech am beschten als Silent Hill meets A24-Film beschreiwe léisst. Et beweegt ee sech duerch düster Stroossen, déi vun Niwwel duerchzunn sinn a mat faarwege Neonschëlder beliicht sinn. Gaassen a Stroossen, déi Onbehagen vermëttelen an ähnlech wéi Labyrinth opgebaut sinn, an deem een ni weess, wou een als nächst lant. Eemol ass et en Hotel, deen ëmmer méi verschroben an düster gëtt, eng aner Kéier e Kino oder esouguer e Fernsehsstudio. Duerch dës Ofwiesslung kënnt ni Langweil op. Egal ob een als Ellen oder Saga spillt, kann d'Spill mat ëmmer neien Iwwerraschungen iwwerzeegen. Mol ass et e mega einfachen Jumpscare, deen een mega feiert, och wann en ultra bëlleg war. Eng aner Kéier ass et eng faszinéierend Live-Action-Sequenz, bei där ee bal vergësst, datt ee grad en Horrorspill spillt. Alan Wake 2 ass e Spill, wéi et et soss nach net gëtt. Zitt een an eng Geschicht, déi voller Twists an Iwwerraschunge stécht an e matfiibere léisst, wéi dat Ganzt ausgoe soll. De Gameplay ass offensichtlech staark un de Resident Evil Remakes inspiréiert ginn, bréngt awer seng eegen Nout vun Horror a Spannung mat. Och déi verschidden Elementer, wéi dem Saga seng Investigatioun oder d'Ëmschreiwe vum Szenario mam Alan, brénge ganz nei Gameplay-Ideeë mat sech, déi een esou an deem Genre nach ni gesinn huet. A spéitstens wann een dann eng hallef Stonn an engem digitale Kino stoe bleift, fir e komplett optionalen, fiktive Kuerzfilm aus Finnland mam Sam Lake an der Haaptroll ze kucken, Oder no enger wierklech spezieller Zesummefassung vun der Story vum éischte Spill säi Mond grouss opstoen huet, weess een, dass een dann absolut hooked ass an all eenzel Facette vun dësem Spill gesi wëll. Wéi eis Community scho bei eise Game Awards Alan Wake 2 zum Game of the Year gewielt huet, kann ech dat hei och selwer nach emol esou ënnerschreiwen. Alan Wake 2 war fir mech d'Game of the Year 2023 an ech ka jiddwerengem nëmmen un d'Häerz leeën sech heirop anzeloossen.
A wéi gesot, Merci Här Wake, dass Dir an eiser Show waart.
Wéi eng Show?
Déi gesitt jo aus, als wäert Der éiweg an Ärem Aarbechtszëmmer agespaart. Bësse Sonneluut, eh? Jo, esou fillen ech mech och. Ach, Här Wake, mee eng Fro hätt ech awer nach, Wéi ass dat eigentlech, erëm an engem Spill ze sinn?
Ech war dach net an engem neie Spill.
Oh, Dir maacht mech fäerdeg. Oder wëllt Der mäi versoen, 't wär e béisen Doppelgänger, he? An elo kéint jiddereen Alan Wake!